Silav silav silav Belê heval no mîro hinekî bi enerjîk in ji ber ji keçika me re çîçek hatine lê ji nezanî re bêgnê wan xeniqandiye wê wan bê av hiştiye û zuha bûne. Henêka dikim dotmama me yî Zehra ji bo me çîçek şandiye em spasiyê xwe ji vir heta cemê em jê re dişînin û nameyek jî heye em ê wê dawiya bernameyê em ê ji we bixwînin. Em vegerin mijara xwe, em ê îro ji we behsa qutiyaya Pandorayê bikin. Pandora çi ye? Pan yanî hemî, diyarî. Li gor mîtolojiya Yewnanî, di qutiya Pandoreyê de hemî xerabiyên ku heta niha ji bo mirovahî nedihatin zanîn, wek kar, nexweşî, mirin, hebûn û di dema Pandorayê sidoq vekir, ew reviya em dinyayê. Zeus ji bo Hephaistos jinek bi navê Pandora yê şihariyê çêkir. Agirê ku ji aliyê Promethus ve hat dizîn, beşek ji cezayê mirovahiyê bû. Birayê Promethus, Epimthehus û Pandora zewicî bûn. Zeus talîmat da Pandora ku ew sindoqê bide mirovan û ji wan re bêje ku di bin tu şert û mercan de neyê vekirin. Lê belî piştî zewaca wan Pandora sindoq vekir. Li ser vê yekê hemû xirabî reviyan. Ji wê gavê vir de xeraban dinyayê fetih kirin. Beriya wê mirovatiyê tu xerabî, derd, nexweşî û mirin nizanibû. Di wê sindoqê de wekî tekane tiştekî erênî hêviyek hebû. Berî re vê dîsa sindoq hat girtin. Bi vî awayî dinya bû cihekî wêran. Canan di lîteratura duyemîn de îdiha heye ku di sindoqa cara duyemîn hatiye vekirin û ev îdia bawer dike ku hesta hêviyê xilas bûye. Dibe ku ew hewldan bin ku rave bikin ka çima mirov bi hêviyê zanin. Di orcînala Hesiod de behsa vekirina duyemîn a wiha tune, Ji ber vê yekê nayê zanîn ku herî dawî ji kîjan ji kîjan xerabiyê xelas bûye. Li aliyê din, bi dîtina Nîçe, hêvî bi rastî xerabiya herî mezintir e ji hemû nifirên di sindoqê de. Loma werê dibêje. Zeus çiqas bi xerabiyên din ê şandibû jî nexwest ku ew jiyanê bavêje lê dîsa nexwest ku îşkence bidome. Ev jî hêviyê dide mirovan û bi rastî jî xerabtirîn xerabe ye ji ber ku ezabê mirovan dirêj dike. Heta niha dîdiroka hunerê de li ser Pandorayê gelek wêne hatine çêkirin. Li gorî Gîzela Fuchs, efsaneya Pandorayê di demên kevnar de bi gelemperî li nehatiye pejirandin. Lê dîsa di Rönesansê de girîngî bi dest xist îro. Îro vekirina qutiya Pandorayê cewheran afirandina Kerasetek bê ser û ber e. Li gorî baweriya mîtolojîk, Prometheus bi dizî agir ji xwe dayê Zeus diziyê û dayê mirovahiyê. Zeus ji vê rewşê hêrs bû. Prometheus li çiyayên Kafkasyayê ku wê demê tu kes lê nediman, bi zincîran girê da û li kêleka wî teyre kişt. Ev teyr her roj kezeba Prometheus dixwe û her carê kezeba Prometheus dîsa xwe nû dike. Bi vî awayî Prometheus tê îşkencekirin. Prometheus jî ji hêla Herkulos ve tê rizgarkirin. Zeus ji vê rewşê re tiştekî nabêje, lê we rê dike ku xelekên zincîrê li ser ningên Prometheus bimînin. Bi vî awayî Prometheus heta hetayê tê cezakirin. Zeus jî dixwaze heyfa xwe ji mirovan hilîne. Ji ber vê yekê ew ferman dide Hephaîstos ku ji heriyê fîgurek jinê çêbike û paşê Pandora diafirîne. Pandora di Yewûnanîstana kevnar de jina yekem tê hesibandin, wek hewaya ku di Îslam û Xrîstyaniyê de ye. Zeûs, Pandora ku mîna xwedawendan bedew e, bi qutiyek dişîne cem, em î Epîmethewusê cêwiyê Phrometewus Epîmethewusê ku ji bedewiya Pandorayê bandor maye wê tîne mala xwe û roja din pê re dizewice. Dem hatiye ku Zeusê ku di guhê Pandorayê de pistînî kir ku qutiya navborî veke, tola xwe ji mirovahiyê hilîne. Pandora ku bi saya Zeus sindoq yanî qutiya Pandorayê vekir, kir, bi bextîya di nav mirovahî de derxist. Bi vî awayî xerabî li dinyayê û mirovahiyê belav bûn. Titbîqê wan xerabîya hemû giş bi ser serê me de belav bûye. Law me hema hinekî baranê bişîn, em şikermana perintîn. Belê mijara me di vir de xelas, em nameya xwe jî bixwînin û em bernameya xwe bi dawî bikin. Dibêje ku bi zana û aqilan re rûnê xweş bêje. Ji nezanan dûr be, pê re nan nepêje. Ji destê zanayan ve xwe ger jehr jî be û ku nezan şekir bidin te, tu birêje. Em spas dikin cardin û piştî bernameyê her roj xwe çayê vexwin, çayê, çayê, çayê.